Лӕг хохы сӕрмӕ куы схиза ӕмӕ уырдыгӕй куы рафӕлгӕса, уӕд ӕм уӕлейы армытъӕпӕнмӕ кӕсӕгау хорз разындзысты хӕххон хъӕуты фӕндӕгтӕ ӕмӕ йӕ алфӕмблай ӕрдзы алыхуызон цымыдисаг нывтӕ. Адӕймаг йӕ асты уӕлхохӕй куы акӕсы, уӕд та уыцы бӕрзондӕй бӕлвырд уӕддӕр фены йӕ ивгъуыд царды фӕндӕгтӕ. Йӕ быны бӕркадджын тыгъд быдыртау разынынц, цы мыггӕгтӕ байтыдта, уыдоны дзаг хуымтӕ. Ӕмӕ дардмӕ фӕкӕлынц хуры тынтимӕ хъазгӕ йӕ мысинӕгты сыгъдӕг суадӕттӕ. Хъазты мидӕг цас бавзара адӕймаг амондӕй ӕмӕ зындзинадӕй, цинӕй ӕмӕ хъыгӕй. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, нӕй зӕххыл бынтон амондджын кӕнӕ бынтон ӕнамонд адӕймаг. Фӕлӕ, йӕ фӕззыгон тыллӕг ӕмбырд кӕнгӕйӕ, алкӕмӕн дӕр сбӕрӕг вӕййынц йӕ куысты бӕркӕдтӕ. Бирӕ чи федта, ахӕм лӕгӕн вӕййы бирӕ дзуринӕгтӕ, ӕмӕ хистӕры ныхас уымӕн у хӕзнайау хъахъхъӕнинаг. Тӕмисчъы цӕрӕг Ботъоты Ӕхсарӕн фидар мӕсыгау лӕууынц йӕ зӕрдӕйы рагон царды нывтӕ, цы таурӕгътӕ рыхъуыста ӕмӕ цы кадджын хистӕрты рыййӕфта йӕ хъӕуы, уыдоны аив сурӕт ӕмӕ ныстуантӕ.
Ацы комы цӕрынц авд ӕстӕймаг фӕлтӕр. Мыл цӕуы дыууӕ фондзыссӕдз азы уӕлӕмӕ Тӕмисчы хъӕуы. Мы ралыгъдысты Цъамадӕй. Цъамадӕй ралыгъди Черчестӕй Тӕми, зӕгъгӕ, ӕмӕ дзы фыццаг уӕтӕртӕ уый скодта. Зымӕгон дарӕнтӕ, уӕтӕртӕ. Стӕй дзы гъеуӕд хъӕу равзӕрди Куы кастысты бынӕттӕм, фадӕттӕм, уӕд ралыгъдысты ӕртӕ мыггагӕй Боротӕ, Ботъотӕ ӕмӕ Фарзинтӕ. Стӕй Бекъойтӕ та дыууӕ бинонтӕй. Мӕ фыдӕлтӕ дыууӕйӕ ралыгъдысты Габо ӕмӕ Джыбыл, дыууӕ фсымӕрӕй. Мӕ зиуӕн йӕ фырт уыдис Хъасай. уымӕн йӕ фырт Папи. Ӕмӕ Къасай уыдис Галусаты хӕрӕфырт. Папи уыди Бекъойты хӕрӕфырт. Стӕй уӕд Папийӕн дыууӕ фырты Башамы Бачче Башкаты хӕрӕфырттӕ. Мӕ фыд уыди Бутаты хӕрӕфырт. Мӕхӕдӕг дӕн Беккуызард хӕрӕфырт. Алик у Олысаты хӕрӕфырт. Хетӕг Хетӕгнавӕ Арсентау Зугаты Хӕрӕфы. Еу доны афтӕ зонын фонын гундзахтужан кӕд Ерджыбыл чи у, уый та ӕндӕр фыдыцот уыдысты. Уыдон дӕр ӕфсымӕртӕ фӕлӕ уӕддӕр афтӕ. Ерджыбыл ӕмӕ Габота уыдысты Гугкаты хӕрӕфырттӕ. Афтӕ сӕ кӕрӕй-кӕронмӕ зонын. Ӕмӕ уӕд Бекъойтӕ дӕр фӕныхстысты, ӕмӕ уӕд цӕрӕн нӕ уыдис быдыры. Абырӕг бирӕ, тыхгӕнӕг бирӕ ӕмӕ фидӕртты цардысты. Уым фидар уыди хъӕдсӕр, ӕмӕ дзы афтӕ къӕдзӕх йедтӕ бацӕуӕн теддем нӕ уыди хуымӕтӕджы бацӕуӕнтӕ.
Мӕнӕ гьер зӕрондтӕм искӕми ардгӕс бар километр, еумӕй уӕлӕмӕ куы ссӕуай, ӕма уым доны былӕй суанг уӕлӕмӕ Угӕрдӕнтӕ уыди, хъӕддзынӕ уыди, ныр дзы мӕн афтӕ къух бакӕнынмӕ али хъӕды бын фӕци. Ӕмӕ йӕ уым фӕцардысты дӕсӕмӕ спарсӕдз азы. Ме мцалхы нӕ тылди. Ме уди фистӕгӕй фӕндаг дӕлӕ уым афтӕ уӕлӕсӕгӕтты къахвӕндаг. Стӕй мӕн ам иу ком базыдысты ӕмӕ уым дӕр уӕлӕмӕ Къахвӕндаг бӕх дзы цыди саргъы бӕх, цалхӕм нӕ тылди. Ӕмӕ уый дӕр ӕвадат ран уыди. Ӕмӕ уӕд рӕстӕг уызӕ куы рсабыри, абырджыты йеддӕ уызӕ къаддӕр, уӕд коммӕ ӕрлыгъдысты. Ӕмӕ йӕ уыцы комы дӕр фӕцардысты дыууиссӕдз азы. Стӕй уӕдӕрдӕм ралыгъдысты. Тамиж мӕнӕ йӕ ӕртыккаг ран цӕрынц, йӕ ӕртыккаг бынаты. Ӕмӕ ардӕм ралыгъдысты ӕртын ӕстӕм азы фӕстаг хӕдзар ралыгъди уырдыгӕй. Ныр уый размӕ лидзын байдыдтой ӕмӕ лыгъдысты цӕрынмӕ, лыгъдысты Алагирмӕ, Цраумӕ, Ставдтуртӕм, Сындзыхъӕумӕ, горӕтмӕ, Бирӕгъзӕнгмӕ, Мӕй афтӕ апырх ис, хъӕуы апырх сты. Ӕмӕ дзы ам баззадис иу дӕс ӕмӕ дыууиссӕдз хӕдзары. Мы хорз хъӕу уыди. Адӕм кӕрӕдзимӕ лымӕн цардысты. Кӕрӕдзи хорздзинадыл цин кодтой, кӕрӕдзи зыны Рӕстӕгдӕр-иу кӕрӕдзийы фарсмӕ ӕрбалӕууыдысты, уыдис дзы хорз зӕронд лӕгтӕ. Ахӕм хорз зӕронд лӕгтӕ дзы уыди, ӕмӕ сӕ абон дӕр лӕг куы рхъуыды кӕны, уӕд стыр диссаг, уыдонмӕ цас уӕздандзинад уыди, цас хорздзинад сӕм уыди, цас куыд кӕстӕртӕн зонд куыд амыдтой ӕмӕ сӕ адӕмы ӕгъдауыл куыд ахуыр кодтой.
Бирӕ куырыхон ныхӕстӕ нын фӕдзырдта Ӕхсар. Уый та сӕ кӕддӕр йӕ хистӕртӕй фехъуыста. Лӕг куы райгуыры, уӕд, дам ын йӕ авдӕнӕй йӕ ингӕнмӕ Хуыцау цас рӕстӕг радта, уыцы бонты хъуамӕ йӕ адӕмы разы къӕмдзӕстыг мацӕмӕй уа. Ӕнӕ сыгъдӕгзӕрдӕ фӕллойӕ, ӕнӕ намысӕй фӕцӕрӕн нӕй. Цӕмӕй кӕстӕртӕ хистӕртӕн хъусой, ӕфсӕрмы сӕ кӕной, уый тыххӕй сӕхӕдӕг дӕр хъуамӕ уой фӕзминаг, ӕгъдауджын, кадджын. Йӕ царды бонты хистӕр хъуамӕ йӕ сӕрмӕ худинаг макуы рхӕсса, сайгӕмӕ-давгӕ ма кӕна, мӕнгӕмӕ гӕды ныхас ма дзура. Ирон лӕг хъуамӕ кадыл мӕлӕг уа.
Иузӕрон лӕг уыди нӕхи рвадӕлтӕй Бега хуынди. Ӕмӕ Дагомы ныхасы кадджын ныхасы Иу-цалдӕр азы уыди уыцы уӕнгтӕй, ныхасы уӕнгтӕй. Иуырдӕм хуымӕтӕджы лӕгтӕ нӕ истой. Ӕмӕ уӕдӕй ам ахӕм зӕронд лӕгтӕ уыди, ӕмӕ сын-иу лӕг уырдыг лӕууыди, ӕмӕ уыдон таурыхъытӕ, уыдон ныхӕстӕ кӕрӕдзиуыл сӕ ныхас куыд бадти, куыд хорз ӕгъдау сӕм уыдис. Ӕмӕ уыдон уыдысты Тъотъоты Елмӕрза, Борӕты Майрӕм, Фӕллагтӕ Афӕхъо, Пагӕты Амырхан, Пагӕты Бачче, Бекъойты Уырысби, стӕй мӕ фыдыфсымӕр Алыбег, мӕнӕй рӕм царди мӕ фыды хистӕр ӕфсымӕр. Ахӕм лӕгтӕ дзы уыдис. Сӕ ныхасы сӕр та хизӕн нӕ уыди.
Уӕздан адӕймагӕн дзырдтой фыдӕлтӕ алкӕд ӕмӕ алкӕмдӕр йӕ алы фезмӕлд, йӕ алы къахдзӕф, алы ныхас ӕмӕ фӕкаст, бӕлвырд фӕткыл нывыл ӕмӕ ӕфсармы фӕлгӕты вӕййынц. Уӕздан адӕймаг ӕдзӕрӕг быдыры ӕмӕ тар хъӕды сырдты астӕу куы уа, уӕддӕр ын фыдӕлтӕй цы уаг ӕмӕ фсарм баззадысты, уыдон домӕнтӕ ӕххӕст кӕны йӕ Хуыцауы хай ӕмӕ йӕ фыдӕлты фарны раз йӕ уд ӕмӕ йӕ цӕсгомы сыгъдӕгдзинадӕй. Нӕ фыдӕлтӕ-иу хуымӕтӕджы нӕ загътой, уаг ӕмӕ фсарм кӕм сты, ӕгъдау дӕр уым ис, ӕгъдау кӕм ис, кӕддӕр уым ис, зӕгъгӕ. Алы ирон лӕгӕн дӕр фыдӕлтӕй баззад Хуыцау ӕмӕ йе сконд зӕдтӕм кувын. Хохӕй быдырӕй ахӕм хъӕу нӕ разындзӕн, сӕ кадджын ном сын ирон адӕм фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ кӕм нӕ арынц. Рагонтӕм исчи цӕрджытӕн дӕр уыдис ахӕм цытджын дзуӕрттӕ. Абон дӕр сыл сӕхи фӕдзӕхсынц тӕмискъӕгтӕ. Йӕ риамтӕм исчи уыдис рындзы Уастырджи. Абон дӕр ӕм кувӕм, дыууӕ хӕдзарӕй фысымтӕ равзарӕм, алы аз дӕр хоры куывдӕн ӕмӕ Уастырджийы куывдӕн. Мгъюдон фысымтӕ вӕййынц ӕмӕ йӕ фыццаг сыгъдӕгӕй кодтой. Къусбар-иу скодтой, ӕркодтой зад, хор, мӕ-иу йӕ уыдон ӕрыссадтой, мӕ-иу йӕ уыдонӕй

Къусы дзаг ӕмӕ мӕнӕй иу, мӕнӕй иу, мӕнмӕ иу, афтӕ бинонтӕ цал уыдысты, уый уыдонӕн иу къус барс кодтой, иу цы къусӕй. Зӕронд хъӕууатӕй, стӕй уӕле кӕм цардысты, уырдӕм хӕстӕг уыди. Ардыгӕй уызӕ дард у. Мӕнӕ ардыгӕй йӕм ис дыууӕ сахаты цыд, дыууӕ сахаты мӕрдӕг лӕппутӕ. Фистӕгӕй. Фистӕгӕй. Ӕмӕ ссӕуынц, ӕмӕ иуым ис къӕдзӕх цӕуы.

Рындзы дзуар рындзы Уастырджи зӕгъгӕ баззадис. Ӕмӕ йын алы аз дӕр кувӕм, ӕртыгай дзы хӕттӕ скӕнынц, физонӕг, мысайнаг, ӕмӕ ссӕуынц. Ӕмӕ-иу мах уыди, мах рӕстӕджы афтӕ уыди, Молӕхъхъӕд Сӕрмыхъус хизай, уӕд уым йӕ дис нӕу хох, угӕрдӕнтӕ. Ӕмӕ дзы ис садон. Ӕмӕ-иу доны анызтам, Нӕхи-иу ных садтам ӕмӕ-иу сын загътам, йӕрдыгӕй цалынмӕ уӕлӕмӕ схӕццӕ уымӕдмӕ ӕвзӕр дӕр мачи сдзурӕд, дзӕгъӕл дӕр мачи дзурӕд. Ӕмӕ-иу куы схӕццӕ стӕм, уӕд-иу ма йӕм хъуыдис иу фондзссӕдз метры бӕрц. Ӕмӕ-иу нӕ дзабыртӕ раластам, цы хӕцъил дзабыртӕ йедтӕ-иу, ӕмӕ-иу афтӕмӕй бацыдысты. Ӕмӕ-иу скуывтам. Герма уырдыгӕй рацыд, уӕд ма дзы Аларды дзуар дӕр уыдис. алӕрдыйы дзуар. Уый та кӕстӕртӕ алӕрдыйы. Дардмӕ дӕм кувдзыстӕм, хӕстӕгмӕ нӕм ма рцу. Куы рцӕуай, уӕддӕр-иу хъазгӕ худгӕ ныууадз сывӕллӕтты. Аларды ма афтӕ куывтой. Ӕмӕ йӕм цӕугӕ чи кодта, уырдӕм кӕмӕн ӕмбӕлди?
Цыдысты уырдӕм дӕр фылдӕр сылгоймӕгтӕ хъуамӕ цыдаид кур. Сылгоймӕгтӕ. Гӕр ма фале зӕронд хъӕууатон ма мыкалгабырты кувӕндондӕр уыди. Ныр фӕзӕгъынц никуы ницы. Алцыдӕр ис, бӕстӕ дзӕгъӕл нӕу. Мы хъуамӕ лӕг йӕхи куыд ӕмбӕлы, афтӕ сыгъдӕг дара дзуарӕй дӕр, алы хъуыддагӕй дӕр. Иу хӕдзарвӕндаг ӕрдонмӕ алыгъдысты. Ӕмӕ кадджын кодтой уӕддӕр куывд.

Ӕмӕ лӕппуйы мад дӕр баскъиан уыди, уый дӕр баскъиан ӕмӕ, дам, мӕн афтӕмӕй афтӕ, ӕмӕ, дам, мӕнӕ аххосаг у. Ӕмӕ, дам, цы ацӕут ӕмӕ сын бафӕдзӕхста хор асауӕрӕг, ӕнӕ иуырдыгӕй бур кӕм куыд уа, в общем, хор аса, зӕгъгӕ, ӕрдӕгхъулӕттӕ куыд уа, ахӕм уӕрыкк, дам, ын аргӕвдут ӕмӕ, дам, ӕй дзуары бынмӕ скӕнут,

Ацыдис ӕмӕ ахӕмуары у фос хызтис ӕмӕ ӕрбахаста, уым кусарт акодтой, скуывтой. Георгийӕй, дам, чъиллиппытӕгӕнгӕ рцыдис зӕронд хъӕууатмӕ. Иннӕ хабар та уыди ахӕм. Мӕн ӕрӕджы уыди уый, мӕ мӕм бирӕгъзӕнкъаг сохиты сафгонка хор зӕронд лӕг бирӕгъзӕнджы бирӕгъдау фӕлӕвӕрдта, хистӕрӕн фӕбадт алы хъуыддаджы дӕр.

йӕ кӕстӕрты бафӕдзӕхста ӕмӕ сӕ йӕдӕй азимагӕй нӕ ныууагъта. Ӕмӕ кувындзинад хорз у, фӕлӕ ма дзы афыдӕбон дӕр хъӕуы. Афтид кувыныл уадзӕн нӕй. Ӕгъдау сыгъдӕгӕй хӕссын хъӕуы, стӕй фыдӕбон дӕр хъӕуы, кусын дӕр хъӕуы.
Ботъоты хсарӕн йӕ бирӕ мысинӕгты хсӕн хицӕн бынат ахсынц цуан кӕнын ӕмӕ ӕрдзхъахъхъӕнӕнимӕ баст хабӕрттӕ. Ӕхсар зындгонд цуанон дӕр уыдис ӕмӕ ма уыимӕ бирӕ азты фӕкуыста егерӕй дӕр. Уымӕ гӕсгӕ Ирыстоны хӕхбӕсты, ӕвӕццӕгӕн, ахӕм бынат нӕ разындзӕн, Ӕхсар кӕй нӕ зоны ӕмӕ йӕ фӕлтӕрдджын къах кӕм нӕ балӕууыд. Уӕлладжыры рагон ӕдзӕрӕг хъӕу Сахыккаты нын Ӕхсар радзырдта бирӕ цымыдисаг хабӕрттӕ цуаноны цардӕй. Уый хорз ӕмбары ӕрдзы алы уавӕртӕ ӕмӕ сусӕгдзинӕдтӕ, сырдты цардыуаг ӕмӕ уыдонӕн сӕхицӕн ахаст афӕдзы алы афӕдты. Уӕлдай зӕрдиагдӕрӕй та лӕууынц йӕ зӕрдыл ирон цуанӕтты ӕгъдӕуттӕ.
Нӕ фыдӕлтӕн баззади цуан кӕнын сӕ туджы баззади. Ӕмӕ нӕ фыдӕлтӕ цуан кодтой сӕ мӕгуырӕй. Ныртӕккӕ та цуан кӕнӕм фырхъалӕй. Хорз цуанон нӕ фыдӕлтӕм кадджын уыдис, арфӕйаг уыдис. Ӕмӕ ӕдзӕлгъӕды цуан дӕр нӕ фидыдта. Мӕнӕ ам бакуыстам махуыртӕ Сохид Сосланимӕ цуанӕтты хӕдзарады иу фӕйнӕ къорд азы. Ӕмӕ Хъахъхъӕдтам, нӕ бон куыд уыди, афтӕ ӕрдз. Сырдтӕй дӕр, тугдзых сырдтӕй дӕр, ӕвзӕр цуангӕнджытӕй дӕр. Фӕлӕ нӕхицӕн знӕгтӕ не скодтам. Никуы никӕй раст равджын, никуы никӕй бахъыгдардтам. Фӕлӕ нӕ ӕфсӕрмы кодтой сӕ фылдӕр. Ӕндӕр тӕрсгӕ тӕккӕ йӕ Хуыцауы хайӕ дӕр ӕмӕ хӕйрӕгӕй дӕр ничиуал кӕны. Фӕлӕ уӕздандзинад кӕмӕй уыдон ӕфсӕрмы кодтой, йӕ хохы цуанмӕ-иу цӕугӕйӕ дӕр, стӕй хъӕдмӕ дӕр, уӕлдайдӕр хохы цуан, уый мӕнӕ цыма зӕдтӕм цӕуы сӕфты нымад уыдис. Ӕмӕ Хастой семӕ кувинӕгтӕ, ӕртӕ кӕрдзыны мысайнӕгтӕ мӕ-иу скуывтой, фсатийыл-иу сӕхи бавӕдзӕхстой. Мӕ-иу сымбӕлди уый фехстой, уӕлдай сырд не хстой, сӕныччытӕ не хстой, сӕгътӕ не хстой. Сырд дӕр хъуамӕ сырды хуызӕн уа, бонтӕ цӕуа. Цуан кӕнынӕй зӕххы къорийыл цы нӕ адӕм пайда кӕнынц, ахӕм нӕ разындзӕн. Фӕлӕ се хсӕн не ссардзыстӕм уыцы хъуыддаджы ирон адӕммӕ, фыдӕлтӕй цы мбисонды уӕздан ӕмӕ куырыхон ӕгъдӕуттӕ баззад, ахӕмтӕ. Ирон адӕммӕ цуан кӕныны куыст у табуйаг архайд. Уымӕн ӕмӕ фыдӕлтӕ зыдтой цуан кӕныны сусӕгдзинӕдтӕ, аргъ кодтой Хуыцау цы сфӕлдыста сӕ алфӕмблай дунейы, ӕппӕт уыдӕттӕн, ӕрдзӕй, сырдӕй, зайӕгойӕ. Цуаны рӕстӕджы дзырдтой ӕрмӕст цуанӕтты взагыл, ӕмӕ нӕ мӕнг куывтой ӕфсатимӕ, сӕхи йыл фӕдзӕхстой.
Ацыдысты-иу цуаны ӕмӕ кастысты сырдтӕ-иу баййӕфтой алы рӕтты дӕр фадаты дӕр ӕмӕ уӕд афтӕ уыди гӕрзтӕ уыди иу ӕхстон ӕмӕ-иу лӕгмӕ ӕртӕ ӕхстӕн куы уыдаид ӕрмӕг уӕд цыдис ӕмӕ афтӕ уыди афтӕ кӕсыс Ӕмӕ Сырдӕн йӕ хъус куы уынай, куы взарай, уӕдӕй хорзӕхстбӕрц уыди. Мыгӕрӕй цасмӕ уыди? Фондзсӕдз метрмӕ, кӕнӕ та аст аст сӕдӕ метрмӕ. Уымӕй фылдӕр нӕ уыд. Ӕмӕ хстой бӕстон. Ныр гӕрзтӕ байуӕрстой тагъд чихсахӕмгӕрзтӕ. Ӕмӕ уӕлӕ сырд фализӕмӕ ӕхсынц цалынмӕ цӕстахсы уӕдмӕ. Ӕмӕ сӕнды сӕфтеттӕ кӕнынц, мӕ сӕфтӕй ацӕуынц. Фыдӕлтӕ ма загътой афтӕ, де хст бӕрц кӕдӕм фехсай, уый бӕрӕг кӕ. Ныр бӕрӕг дӕр нӕ кӕнынц, нӕ рахауди сырд, уӕд цӕугӕ дӕр нал кӕнынц. Мӕ скуынӕг и сырд, ӕмӕ нӕ хатыр кӕны Хуыцау, тӕригъӕд нӕ хатыр кӕны, никӕд хатыр кӕны. Мӕнӕ ма афтӕ кӕсут, мадам, тӕригъӕд нӕй. Мӕнӕ ацы комы дӕр уыди ахӕм хабӕрттӕ. Мӕ куы баирвӕзтысты, гъеуӕд-иу ныццагътой сырдтӕ, мӕ-иу сын се мбис дӕр нӕ рахастой. Гъеуый куыд фидауы. Цуанон хъуамӕ зона, кӕд, кӕм ӕмӕ цас. Уый куы нӕ зона, уӕд уый бирӕгӕй-бирӕ хуызерн у. Мӕ уый зонын хъӕумӕ кӕстӕртӕм фӕдзӕхсын хъӕуы. Кӕстӕртимӕ куы цӕуай, уӕд сӕ исты хорз зондыл, исты хорз уагыл аразын хъӕуы. Мӕ уый хъуыдыйаг у кӕддӕриддӕр. Ӕз сӕфтмӕ цӕуы, мӕ цӕмӕй сомбон нӕ кӕстӕртӕн исты баззайа, уый рохгӕнгӕ нӕу.
Хорз ӕгъдауыл хӕст цуанон уыдис нымад мӕ кадджын хъӕубӕсты. Ӕцӕг цуанон хъуамӕ уа фидар лӕг зондӕй дӕр, хъаруйӕ дӕр, уа йӕм ныфс, хӕрзарӕхстдзинад, уды хъӕздыгдзинад ӕмӕ уӕздандзинад. Хорз дӕсны цуанӕттыл кодтой зарджытӕ, дзырдтой таурӕгътӕ. Афтӕ Тырсыгомы уыдис хъуыстгонд цуанон Бекъойты Сабан. Уый фӕцард сӕдӕ дыууын азы. Бӕрзонд хӕхты йӕ ном ӕвӕрд ӕрцыд иу лӕгӕтыл, Сабаны лӕгӕт, зӕгъгӕ. Уый уыдис цуанӕтты улӕфӕн бынат, ӕмӕ-иу уым ӕфсатимӕ куы куывтой, уӕд-иу сӕ куывдмӕ бафтыдтой, Сабаны амонд нын ратт. зӕгъгӕ. Сабан цуаны рӕстӕг амардта фарассӕдӕ нӕуӕдз нӕлдзӕ бидыры. Ӕмӕ-иу сӕ йӕ хӕдзармӕ никуы бахаста, фӕлӕ ныхасмӕ. Ӕмӕ-иу сӕ байуӕрста йӕ хъӕуккӕгтыл. Адӕмыл зарӕг скодтой, куыд сӕ хӕрзгӕнӕгыл, дӕсны цуаноныл. Баззад ма цымыдисаг рагон зарӕг Къомайты цуаноны тыххӕй. Къомайты сахъ Гуырд уыдис зындгонд цуанон ӕмӕ Фсатийы хӕлар. Зӕронд Фсатийӕн уыдис иунӕг чызг Ахӕнӕт. Хуртӕ дзы касти, мӕйтӕ дзы зынди. Куырдтой йӕ хуры фырт Хӕмӕтхъан ӕмӕ мӕйы фырт Тӕтӕрхъан, фӕлӕ никӕмӕн разы кодта. Уӕдӕй аскъӕфта адӕмхор хъӕддаг лӕг сау хъӕдмӕ. Фсати ныккуыдта, мӕ цӕстӕй нал уынын,

Фыдӕлты ӕвӕджиауы хӕзнатӕ, сӕ цымыдисаг зарджытӕ ӕмӕ таурӕгътӕ, ӕмбисонды уагымӕ гъдӕуттӕ фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ ӕрхӕццӕ сты мах дуджы онг Ботъоты Ӕхсары хуызӕн хистӕрты фӕрцы. Ботъоты Ӕхсар Тӕмисчы хъӕуы хистӕр абон хъуамӕ сӕрыстырӕй кӕса йӕ азты бӕрзӕндӕй. Фыццаджыдӕр уымӕн, ӕмӕ уый дӕлӕмӕ не руагъта та йӕ уӕздан ӕмӕ хӕрзӕгъдауы фыдӕлты фарн. Ӕхсар у кадджын ӕмӕ уӕздан хистӕр, кӕстӕртӕн зондамонӕг, ирон ӕгъдауыл сӕ ахуыр кӕнӕг. Фыдӕлты фарн та кӕй зӕрдӕйы ахъары, уыцы адӕймаг ацы дунемӕ акӕсы бынтон ӕндӕр цӕстӕй ӕмӕ ӕндӕр хуызы, бирӕ зӕрдиагдӕр ӕмӕ сыгъдӕгдӕрӕй фӕархайы балӕггад кӕнын